Amacahu. Agi d tamacahut n Ǧunǧaw Targir. Imi amqcic taṣeggeḍ yettṣeggid, ama d ipas iruḥ ar yiwen yiwet lɣaba. Lɣaba-nni yedda lberǧ annect-ilat. Yenna-yas wallah ar sagi ruḥ ad tṣeggdeḍ dihin. akken raḥ yettṣeggid yettṣeggid yeqli raḥ yeɛya akken d lḥiḍ bxam-nni yufa axxam annect-ilat akken d lḥiḍ bxam-nni ciṭekeḍ-d teqcict ṣebḥan agellid i tt-yencan i tt-ixlaqen ar ddunit ama d ṣṣifa ama d imezran winna ineqlen i s-iwala-tt tenna-yas-id ruḥ ay aqcic s-yenni yemma d tterim ulac ak tečč Yenna-yas, ala, yenna-yas, ɣef wudem-im ɛemmdeɣ kulci. Yenna-yas, ana riɣ ad kecmeɣ s axxam-nwen. Tenna-yas, ruḥ ur d tezmireḍ ara, yemma d tteryel ad k-tečč. Yenna-yas, ala, yenna-yas, xas ad iyi-tečč, yenna-yas, nniɣ-am ini ɣef wudem-im ɛemmdeɣ lmut, ɛemmdeɣ kullec. Tɛedda teqqar-as-id i imezran-is, terfed-it. Akken yewweḍ. Yekcem ar daxel n wexxam, yeqqel yeffeɣ-d, yemma-s tekcem-d. Akka d-tekcem Nasa, tfuḥ aderriḥ awerdali. Nasa, a yemma! Iɛedda-d uṣeggad iwet-d afrux, yeɣli-d ar dagi ɣur-i, sebɣet-it ččiɣ-t. Dɣa tumen-itt. Azekka-nni diɣen yuɣal.

Cettfuḥ ucfuḥ ɣer iḥawer diri. Tenna isiri a yemma-nni sdefreɣ diɣ am yiḍelli. Iɛedda-d uṣeggad, yeɣli-d ufrux, iwet-d afrux, yeɣli-d ar da ɣur-i, ṣebbaɣ-t-id ččiɣ-t. Akkenni azekkawen i teltegam. Diɣenni yuɣal armi d dinna, ma d lḥiḍ i kenna diɣ dinna. Diɣ tluɛa-t-id diɣ junǧawet ar yerna-as ay aqcic, ruḥ syenni, tettawḍeḍ yemma-k d yemma d trirek tečč. Diɣ iɛawed-as ini-as nekkni am ɣef wimi ma ɛemmdeɣ kulci. Ɛedda terfed-it. Akka i terfed mazal ur t-id-terri ara ad t-id-tessers, yemma-s tewweḍ-d. Nutni sɛan lberka. Lberka-nni ineṛkeḍ azemmur. Tɛedda terra-t ɣer daxel n lberka, txubb-as lǧefn n wesɣaṛ. Akka i s-txubb lǧefn n wesɣaṛ, ad teffer-it dinna. Ad teṭṭeḍ d yemma-s, nnan-as ulac i d-yettfuḥun, nnan-as ulac a yemma. Ad teḥreṣ-itt ulac armi d imi d tadelt deg yiḍ, tenna-as tura wid ihi sseḥrir-iyi-d lḥenni, sers-iyi-d akk yerwajen, viti viti yiwen qqleɣ lḥenni. Tenna-as yerbeḥ a yemma, tɛedda tesseḥrir-as-id lḥenni, tessawel akk i yerwajen, win ma yenna viti viti yak qqleɣ lḥenni uẓan-d akk. teqqim leǧfina-nni, tenna-yas yelli, tenna-yas yemma leǧfina meskin twesret, tebɣiḍ kemmini d tamɣart kullec almi yewweḍ akken min rnu netta d tamɣart ur d-tebɣi aseqneɛ ciṭuḥ dihin-a, axaṭer ma d agella terfed-itt-id, ad d-iban weqcic-nni daxel. Tenna-yas a siwaɣ aseqneɛ ciṭuḥ-nni dihin. Tenna-yas yerbeḥ a yelli, tefka-yas iqqa teqqen-as lḥenni. Teqqen akk lḥenni gar wajen akken ma llan. Ttu amehraz. Amehraz n useqnariḥ-nni. Akken teṭṭes yemma-s-nni, ssawalen akk eh, lewḥuc s axlu aɛebbuḍ-is, tessaki aqcic-nni yeskerfel-ik tura ad nruḥ. Ad tɛedda kkren-d, akken tekker ad d-teffeɣ tessusef ḥaca wis illen, tasusaf deg tɣerɣert, iḍ deg tewwurt, tleḥḥu akken tessusuf ḥaca wis illen armi mi d-texdem sebɛa tsusafin. Ad teffeɣ-d, Amehraz-nni a la yesqerwiḥ. Qerwiḥ qerwiḥ deg umehraz, ma nuja yewwi-t wergaz. Tinna a ssiwel a lunǧa, tasusaft-nni a s-d-rrew lsin anɛam a yemma. Diɣ a telḥu a telḥu ad yekker umehraz-nni diɣ ad yesqerwiḥ qerwiḥ qerwiḥ deg umehraz, ma d lunǧa yewwi-t wergaz. Tinna a tsiwel a lunǧa, tinna a s-d-rrew lsin anɛam a yemma. armi fukkent sebɛa s usafin-nni. Ttarrant-as-d awal, yeqqel iruḥ ṣṣut-is dayen. Akken iruḥ ṣṣut-is dayen, truḥ tebɛit. Akken tettbeɛ, dayen tefri wasif. Truḥ tefri wasif, eh, tewwi-as taqejjiṭ ḥaca bu sellen. Teqqar-as, mceḥ, mceḥ, a taqejjiṭ bu dayen. Ma tmecceḥ meskint eh, deg wasif-nni ur tezmir ara ad tfak asif-nni taqejjiṭ-nni. Ad tmecḥemceḥ arma tebreɛd ɣer temmurt, tinna teqqel-d ar teffir. Tess akken-ik imi mteɣaḍ-itt yelli-s. Tessawel s nni-s a Lunǧa. Nni-s ad tafeḍ, ad tafem sin igudar ttnaɣen. Ad myegzaren, ad ttwanmeqlen akk d idammen, ḥader ad ten-tefrum. Nni-s ma d akken tefram-ten, ma ulac ad yafed yiwen deg-wen. Ad sliges i d-iba yellis-nni, ruḥen leḥḥun, leḥḥun, leḥḥun, mlan deg udar-nni. Akken mlan deg udar-nni, la ttemceččawen, ttemixtasen, la ttemceččawen mejraḥ. Yenna-yas uqjun ruḥ ad ten-fruɣ, tenna-yas ala, yenna-yas acu i d-tenna yemma. Aqun leḥḥun, leḥḥun, leḥḥun, d iɣezwanen ar zdat snig udar-nni. Akkenni, akkenni, armi aṭas i lḥan. Nuni zeggan kan ar zdat-sen, ad ttemixtasen. Yiwen n ubrid iɛedda ten ifru, akken iɛedda ten ifru uqcic-nni, irfed-it Yidir deg iferri-s, iruḥ iɛedda-yas yewwi-t. Tenna meskint teqqim ur ẓẓasen ara terr. Iɛedda iluɛa-tt-id, yenna-yas a Lunǧa, yenna-yas ad truḥeḍ ɣer tala n lmut ɣef lin. Yenna-yas ad teqqimeḍ dinna deg rrif n tala, yenna-yas ad d-truḥ tikli-s n baba, ad tagem, yefka-yas akk ṣṣifa-s. Ini-as ad ddu yid-s teqjult, ḥaca win s-illen. Ini-as kkes-as aglim-is, els-it, truḥeḍ tetbeɛ taqjult-nni. Anda tekcem teqjult-nni tkecmeḍ. A tɛedda texdem akkenni. A truḥ telḥa telḥa armi s-d-ban tala-nni. A truḥ ar tala-nni teqqim ar rrif armi truḥ taklit-nni. Tedda teqjult-nni ḥaca win s-illen. A tɛedda tezla-tt, kkes-as aglim-nni telsa-t. Teččur ayeddid-nni n waman, ad truḥ tetbeɛ taqjult-nni, ḥacakum. Ad triḥu triḥu armi d imi tekcem taqjult-nni ar wexxam, ad truḥ tetbeɛ-itt. Nettat meskin tewwi ayeddid-nni uẓaẓen ad tɛelleq. Tenna tenna-as anda ara ɛelqeɣ lgerba ya lalla. Tenna tɛeggeḍ fell-as, tenna acu kem d-ibdan akka taklit? Ahat ur teẓriḍ ara atan dinna, atan atan useffud-nni dinna. Tagest-nni wuɣur ad tɛelleq? Ɛelleq-itt ar tagest-nni. Ad tɛelleq-itt ar tagest, ad tafeḍ d lmal. Ad truḥ ad teqqen meskint, truḥ ar udaynin ad teqqen lmal-nni. Teqqen-it akk gḍur aneggaru, ur tessin ara, ur teẓri anda ara t-teqqen. Akken kecmen, s wacu d-ibdan taklit-agi ass-a? S wacu d-ibdan taklit-a? Tenna meskint akken d-yeḥḍer ad teṭṭes, ulac acu ara tessu, Takrit n lqaɛ kan i teggan, akli n zik msakit ur swin ara. Ɛedda ṭṭṣa lqaɛa, akken s udem n ṣṣbeḥ, ɛeddan-d igudar-nni, igidar-nni yewwin aqcic-nni. Tenna, winna isawel-as i Dda Lunǧa, amek telliḍ? Tenna-yas, tenna-yas tuttu-inu d lqaɛa, asumti-inu d ini, taduli-inu d igenni, tɣurḍeḍ-iyi-d a wul yid-i. Yenna-yas i Renǧi, acu amek telliḍ? Tenna-yas usu-inu d lqaɛa, taduli-inu d ssqef. Tɣurḍeḍ-iyi-d a Yusef. Aqcic-nni Yusef i yisem-is. Akkenni, akkenni, kap ussan, yesrizen-d ccix lǧama, iɛedda ad yedden ad iẓer fi lefjer, yesred-d uqcic-nni ihedder-as di teqcict, d aqcic-nni tettarra-yas. Iɛedda yessawel-as i baba-s beqcic-nni. Yenna-yas i lfilani, yenna-yas sriɣ neṣṣeḍ deg uxxam-ik. Yenna-yas taqcic-nni as d-yenna akka, taqcic-nni as d-yenna akka. Yenna-yas tura ɛas. Yenna-yas yar azekka deg lehna, lweqt-nni ifar ad d-ɛeddiḍ akken mi tesliḍ asen, ɛeddi-d saki-yi-d. Azekka-nni, iɛedda-d ccix-nni, yesri i ṣṣut-nni, yessaki amɣar-nni, yekker-d, yekker-d d baba-s n uqcic-nni. Di am leɛwayed yetla-yas. D winna yessawel-as-id amek telliḍ a Lunǧa? Tenna-yas usu-inu d lqaɛa, asummet-inu d ini, taduli-inu d igenni, teɣreḍ-iyi-d abrid-i? Yenna-yas amek telliḍ a Lunǧa? Tenna-yas usu-inu d lqaɛa, taduli-inu d ssqef, teɣreḍ-iyi-d a Yusef? Akken d imislen akkenni, iɛedda umɣar-nni, iruḥ ɣer umɣar azemni. Yenna-as a baba amɣar azemni, tḍebber fell-i, ha ttnaṣaṛ, ha ttnaṣaṛ. Yeḥka-as, yenna-as yella wa, yella waya. Yenna-as ihi a mmi, winna d mmi-k, d yid ar t-yewwin. Yenna-as ad truḥeḍ ad tezluḍ tafunest tamezgut ur lǧin ur-iw. Yenna-as ad ternuḍ sebɛa leǧfun n seksu.

Yerna sebɛa leǧfu n seksu i ihegga usuɣu ɣer ad iɣli mmis-nni, yessers widak akken armi d azekka-nni ad tɛedda-d yider-nni, ruḥen-d igudar-nni ad ččen. Akken iserreḥ yiferrun-is, aqcic-nni yeɣli-d. Akken d-iɣli sselṭan-nni rfed mmi-s, igudar-nni xemmen-sen ttawilen nɣan-ten. Mmi-s niqel-d amegrud. Ɛedda a rebbi a t-id. Tenna teqqim-k akken-nni d taklit daxel wexxam-nni d aya. D taklit n tyaẓatt netta teẓatt ma d wexxam ur ẓrin ara. Yusef nni yeẓra lunǧa lunǧa teẓra Yusef n tyaẓa mačči d taklit. Qqim. Asmi yeḥla yeqqel-d am zik-is. Yenna-as baba-s ihi ama k-jewǧaɣ. Yenna-as a baba nekk ad aɣeɣ taklit. A mmi, ad heddren medden fell-i. Mmi-s n Selṭan yuɣ taklit, yenna-as, Ala a baba, ini-as akken d taklit ara aɣeɣ. Ur s-yeḥka ara i baba-s neɣ i mmi-s ad tẓer. Ẓerna d acu-tt teqcict-nni. Yenna-as mmi-s yerbeḥ a mmi, imi tebɣiḍ ad taɣeḍ taklit, aɣ taklit. Ɛeddan uqmen tameɣra, yuɣ taklit, akken d-yeḥḍer sni lḥenni, iruḥ yewwi taklit-nni, truḥ ar lḥemmam tessared-d. Tekkes aglim-nni n taklit, telsa-d lqecc-is, telsa-d lqaṭ, terna d aqefḍan ur icerreg lmeqsert xaṭ isegen-it. Akken d-teffeɣ wehmen medden, taklit tuɣal ṣṣifa am tihin, amzur la yewwel amzur Lunǧa Uteryel, amzur-is rrir ugerzen, ṣṣifa tzad. Ibeqqem tamɣart sebɛa u sebɛa lyali. Yekka-d gma-s amecṭuḥ, teqcic-nni deg usfenni. Yenna-yas ihi, imi gma yuɣ taklit, teqqel-d akka ihin, u nekk ad aɣ taqjut ad yennaɣ, ḥaca wi s-illan. A mmi taqjut ma ulac ad k-tanɣ, ad k-tečč. Yenna-yas ali, yenna-yas gma yuɣ taklit teqqel d tamelḥant, u nekk ad aɣ taqjut. Yuɣ-as awal baba-s-nni meskin. ɛeddayeɣ taqjunt-nni u qebdiɣ tameɣra. Akken d ṣṣbeḥ-nni, truḥ taklit tewwi-as lqahwa. Akken tekcem, tufa tenɣa-t. Teqqim ɣef uɛebbuḍ-is, la d-tett deg iẓerman-is. Taklit-nni texleɛ. Tuɣal-d, tessawel-as imir-nni i lal n wexxam-nni, i yemma-s n weqcic-nni akked baba-s. Tenna-as, A sidi, a lalla! Sidi d aɣras i la teskenḍar fell-as. Acu d nnas lḥaw ad twalim. Akken ruḥen ufan mmi-tsen-nni yemmut. Ad as-d-tata teqjiṭ deg uɛebbuḍ-is. Yenna-as imir baba-tsen zik i k-nniɣ, nniɣ ak ak tenɣ. Armi d imi walan wanna yemmut dayen ruḥen meḍlen-t. Iɛedda imir iḥka-asen-d imir Yusef-nni. Iḥka-asen-d tamacahut iɛawed-asen-tt-id. Swadda amek teḍra yid-s, tinna d lunǧa utergel mačči d taklit.